En odiechieng' maber kamoro moro midwa jera mar Lulu TV, ageno ni inte makare. Maendi en chenro mar kuku mar wach, mikelo ni achiel kachiel e kinde ni eri kod an Jeff Olumbaka. Bende kaka ung'eyo sani eri oganda dhi e wechego eko mag sikuku mag Christmas, kaachiel kod yiero mar higa manyien. Omiyo kinde ni eri wabiro neno ka oganda mathoth miwuoro madonjo e studio kaendi gin jogo man kod gombo mar chung' ne oganda e kombe mopogore opogore. Chenro ni eri keloni kod an Jeff Olumbaka. Arwaki e studio. Mos oganda wa inyisi gi nyingi, kaunti miae, kaeto gi gima okeli e studio wa odiochieng' ma kawuono. An nyinga en uh, Evans Oluoch Owuor.

To ang'iyo puodho Muron gi eh, Kasipul Kabondo. Mm. Yes. Yep. Erokamano nya oluoch. Arwaki mm. e studio. Aneno ka bende pod in ng'ama bende rawera. Ok ang'eyo ni sani rinjo ka chon idwa chung' e kom nero mar member of county assembly. En ilo mane ma dwa soyie weche mag siasa. Kaneno ka in ng'ama bende pod ng'ama tin. Uh, Evans Oluoch osebedo ka uh, bedo involved gi weche mag konyo jopiny. Mm. Asebedo gi asebedo ka aran school mar konyo nyithindo iluongo ni Great Hope Children Center. It's a CBO. Ma project mane wachako seven years ago mag uh, konyo nyithindo ma informal settlement. To for that period ma asebedo ka aran this organization wasekonyo nyithindo over 200 mondo oyud eh, somo ma free gi, eh, gi feeding program to at the same time wasebedo ka wakonyo nyithindo yudo text books exercise books and uh, on top of that nitie yawuoyi ma between the age of 18 years gi 22 asekonyo gi what's uh, join uh, driving school gi uh, other colleges kaka hairdressing gi um, gi gine gi mechanical mm. skunde ni rieny okonyo joma chalo nade en be nitiere en e kidieny mane en primary en tertiary koso en kure Uh, nwachako seven years ago nwachako school nwachako uh, baby class nursery prunit mm -hmm. man uh, kiswahili wacho ni shule ya chekechea mm -hmm.

to give vet the needy children mm. because ingeni ke ngato winjo ni somo en nono everybody will come so we ended up having a social worker madhi e utegi to wa confirm nothing tr- truly uh, min gi ok nyal wuon gi ok nyal to wakawo nathini to wamanyone uniform wamanyone books wamiye chiemo to obiro somo nono to gia godhiambo. Yes. To jopuonje yudo kure? Jopuonje wapuonje skul ni be gin jopuonje mag Teacher Service Commission. Wantie gi jopuonj motimo ECD. Mm. Uh, the reason why mona kao jopuonj motimo ECD is because uh, ECD stand for Early Child Education. Mm. To we have been trying our best mondo ne kaka Wanyalo konyo nyithindo gi from grassroots because we know that ni uh, for us to give quality education you have to have qualified teachers. Koro wantie gi jopuonj motimo ECD, uh, jopuonj ang'wen motimo ECD, wantie gi jopuonj ariyo motimo P1 to wantie gi two volunteers moa Canada to achiel bioa gine achewa achiel wa island mabiro to volunteer for three months then they go back home kendo gibiro gi volunteer for three months then they go back home yeah. Ageno ni kochopo higa manyien to kaka idwaro kod eh, migawo mar somo jopuonje duto mabiro bedo ni puonje skunde ibiro bedo ni gibedo registered kod Teacher Service Commission. Nikech mano e requirement ma sani dwa ni skul moro amora ma nyathi some nyaka bed ni jopuonje duto obedo registered kod Teacher Service Commission. Kwawe mano nyisa ni oluoche winjo kiwacho ni idwa chung' e MCA, idwa chung' MCA ma kure. Adwa chung' MCA mar Lwa Savana. Uh, Lwa Savana nitie Embakasi East. Nikech uh, Eastlands nobedo nobedo uh, nopog Eastlands by by the time oyudo new constitution. Nopog Eastlands uh, Uh, koro wantie gi embakasi central wantie gi embakasi east nitie embakasi north koro an achung' embakasi east lower savana yes Ang'o ma miyo in kod gombo mar chung' kaka member of county assembly ma Lower Savana sani eri? um,
gombo mobedo kuoma mar chung' uh, as a mca lower savana en ni the period of time asebedo ka uh, bedo involved in community work

There are a lot of funds in the government ma nyalo konyo mondo jo Lower Savannah obed gi skundgi within the locality. Koro sani I'm really fighting ni to ka Nyasaye oyie ma jopiny owinjo wachna ma giyiera Yes. and wi- with my powers and, as a MCA, Yes. I can influence both the member of uh, parliament using the CDF kitty, Mondo build a school within uh, Lower Savannah. I can influence the local, uh, the county government

eh, chulo siling mia abich e osiptal lakini ka dwa nitie gi osiptal mar kanjo kaka jaluongi ibiro yudo ni ng'ato nyalo bedo gi siling piero abich kata siling piero ariyo to odhi ong'ado tiket kacha cha tithiedhe lakini sani as we are talking onge osiptal e lower savana nyaka sani rima higa mar ang'wen ma nyaka nobed kod devolved systems bende sewuo kod mca mari ma bende weche mag health obedo devolved mana referral osose mwene sirikal maduong' bende sewuo kode kaka ng'ama nigi geno kata hera mar oganda e chunye. Bende isebedo kod piny nyise ni oweyo kaka in member of county assembly marwa. Bende isetero paro ni rie county government mondo ifweny ni tang'o momiyo onge kod od thieth kaendi mondo okony oganda. Uh, magi gik ma wasebedo ka luwo for the last three years mm. to ok ne aluwe kenda asebedo ka luwe gi jopiny mm -hmm. to the problem wantiego shida ma wantiego ni viongozi mwayiero gi the moment ma giseneno ni itemo criticize gi kata itemo biro gi project ma ging'e ni uh, ok ginyal fulfill they tend to keep you off as long as gineno ni ng'ani en a vibrant young man ma is ready to work with the people ma entie gi interest they tend to put you off koro at the end of the day it becomes very hard mondo an kaka kijana tadwaro kom mondo I influence these things without the approval of the MCA or the approval of the member of uh, parliament mm. yes inyalo wacho ni dongruok ma Lower Savana osebet machalo nade sani ng'ama otelo ne ji ng'awa MCA uh, the sitting MCA right now iluongo ni Ambani mm. Ambani leadership mar Ambani osebedo e machalo nade? Higni ah. ang'wen kirange kaka jaluwa savana. Ber ko wacho adier en ni leadership mar Ambani has been one of the poorest leadership mosebedo kwayudo e Lwa Savana. Uh, I'm saying this based of ever since no oyiere gi jopiny nodhi ma wiyo wil ni na jopiny ema noyiere ko onge gimoro amora. Koro at the end of the day En odhi to kawuono after four years mm. ema oyudo ka koro the sitting MCA chako payo ndara after four years. Orito for four years kong'e ni ji wuotho chuodho, kong'e ni ji thagore because of drainage system. Koro sani ema obiro nikech ong'e ni ji approach election. Ema obiro sani kujipendekeza kuom jopiny. To ndara mipani be iloso ndara maonge kata gi drainage.

nikech social hall ka en mar county government collect, collecting revenue nikech yudo ni seche mida hire hall you pay for it eh? so not everybody can afford to hire the hall mano e gima otimo monyalo wacho ni no oloso o- o- o- o- o- owicho rangi hall moketo dirisa things like that but when it comes to real development when it comes to health sector onge influence moro amora mobedogo kaka mca ni koro obed gi another medical facility mar joluo savana when it comes to education onge influence moro amora mobedogo wacho niya wan joluo savana population osebedo malo We- we- wan be koro we deserve to have a school because most of the wards within uh, uh, eastlands area gintie gi skundegi number three you find that ni uh, lower savannah with the big population most of the people gin joma uh, d- uh, timo ohala moko matindo tindo gi waonge gi chiro but according to the plan mar lower savannah nitie kama nobedo allocated chiro mar jopiny at least mondo jogi obed ka nyalo uso nyanya gi gi kitungu gi waru gi everything but right now we don't have a market why because uh, the sitting mca obedo adamant or he has forgotten about his responsibility as a MCA. So kawuono emomiyo achung' kawacho niya adwaro mondo wa bring change to Luo Savana. As an MCA ang'e ni antie gi influence as an MCA mondo anyis member of parliament ni to out of the kiti mar uh, CDF how much have we allocated to our ward

Upon influencing the member of parliament mwanyise ni mheshimiwa wadwaro a sku- wadwaro school lower savana mheshimiwa wadwaro hospital lower savana mheshimiwa wadwaro Weche miwacho gi Museveni Chief. kore piny nikech e kinde ka kinde ka MCA dwa timo projects mopogore opogore mag oganda mago ok en projects gi owuon kaka MCA en noyiere mondo represent jopiny tije MCAs gin adek legislation representation kaachiel kod oversight samo represent bende obedo kodu gi bura moro aput ma matin onyiso ni Nyisauru gik mudwaro mondo ater mbele kucho kachop e od bura maduong' mondo awach ni dwaro mar jo Savana, uh, Lower Savana gin achiel ariyo adek. Bende ubedo kod romo ni eri. Onge romo. So projects mitimo ng'at achiel ema iyiero gi nikech koro noseyiere. Onge romo moro amora ma sitting MC osetimo. Ma to make it worse, even the sitting MC gimotimo, the worst thing moketo timo ni kata basari oketo jaode.

to give en chal kaka an akawo koro an sitting MCA amiyo ja- nyaminwa moro kata jaoda koro an basari it is not fair To be okweli- mano kore co- corruption be oqualify Eh? gima penji ni oqualify they might be qualified but as a sitting MCA mano kore mawacho ni corruption whereby you have conflict of interest okone go mi And- jawadgi tich eh jaoda onego miye tich kamoro lakini koro ok ofise ni koro ema manage Ineno, onego miye ng'at moro mopogore ma within the, within the locality eh? omiye tich mondo nikech each and every person needs employment. Koro ka in MCA to imiyo jaodi tich, what about those people who are jobless within the locality? What about those people elected you ma nitie gi somo? Ang'o momiyo kik imigi tijno mondo gimbe gitim tijni? To when we talk about bursary, informal settlement people, gi- the people are struggling. Gin joma thagore kabisa, so they whatever they get is from hand to mouth. They don't have savings. So today, if you talk, you don't need when it comes to bursary, Jalwa Savana, mama mangada lot. Imiyo bursary elfu abich. Nathine sani kaka sani eh, KCPE results owuok. Nathi oyudo 380 marks. Oluonge school mato school fees en gimoro 38000. Mama mangada lot ni imiyo bursary mar elfu abich. Onge gimikonye go. Koro an kaka MCA awacho niya, ka jogo yiera, abro influence, abro wuo gi member of parliament. Anyise ni jatelo, from uh, our area, these people are people who are struggling. Nthin- Nthindgi okalo. There is no need of giving them bursary mar elfu abich. Afadhali imigi bursary kata mar elfu apar gabich. Ma kata ka ng'ato timo another small fundraising, ok obedo a, a big burden. Lakini kawuono, iyudo ka ng'ato imiyo bursary mar elfu abich, that is a pocket money, mimiyo nyathi. Kata small shopping. So an kaka kiongozi ang'e ni ka donje kom ni ma jopiny oyiera, I'm going to work hard and make sure ni jo Lower Savannah basari gi odhi malo. Nikech within the constituency mar Embakasi East, wantie gi Upper Savannah. Upper Savannah mago middle class. Ok inyal miyo ja Lower Savannah 5000 gi ja Upper Savannah 5000 basari.

people are in middle class nitie wards ma jok moko osegero utegi eh, ma they're well off lakini lower savana magi jok ma struggle day to day ng'ato dhi kibarua kawuono kiny onge kibarua to ng'ani koro ka nyathini okalo sku- okalo school to odwaro basari there is no need of giving this person 5000 afadhali ka en basari ni regard these people nikech gin the low income eh? imigi kata elfu apar gabich kata elfu piero ariyo mondo nyathini odhi mbele somo To ka en nathi mariek, afadhali the constituency, the CDF and the, uh, the latif thing should come in mondo nathino kony for the next four years mondo som. To bende isefwenyo gimomiyo miyogi aluf abich. Ok samoro kwan mar oganda madwaro basari gi ng'eny. Koro mondo mi o distribute pesa nieri nyaka one ni ng'ato ka ng'ato at least oyudo matin. Bende isefwenyo ni gin ji adi mimiyo omenda nieri e kinde ka kinde. Uh, Nitie, okay, the number mimiyogo ji gini gimoro kaka basari, the sitting MCA miyo ji basari based of kaka ong'egi. Oluongo ji e ot. And I believe this thing should be done publicly. In gadieri ni oluongo. Oluongo ji e ot mantie nyaka gi witness kaka ogone gi simu ma oluong ng'ato ot ni dikech ong'e ni sani odwaro kura. Iluongi e ot timiyi basari mar elfu abich. Tinyisi ni ing'e ai donge ineno ka namiyi basari mar elfu abich. to Evans onge gima miyo ineno koro is taking this bursary to be like uh, his campaign tactics eh? lakini at the end of the day anang'eye ni jopiny still they're struggling as much as nimiyo ng'ato bursary mar elfu abich still you have not solved the problem eh? nyaka wang'e ni to what is the long term solution for our kids to go to school eh? erokamano ahinya uh, oluoch oluoch gima dwa penji ni weche mag mibadhi sani iriwogo tach e sirikal e mag gwenge in kaka jal ma dwa chung' kaka member of county assembly Achiel kuom tijeu maduong' mogik en oversight. En rango ni to omenda mitiyo godo e sirkande ma gwenge itiyo godo e yo machalo nade. Maendi en kama MCS mathoth osegowa piny. Ka wanyisogi ni mondo koro giter gavana to task, ok gidwar nyisowa. Igo dhogi bor kae to gidok gidhi chien. Ok gidwa keto gavana accountable. Wachni ineno ka MCS otiye machalo nade to in kaka Evans. Ka diyieri accountability mar government mar county ibiro neno ni otime e yo machalo nade.
An gima nyalo wacho ni when it comes to accountability mag uh, the county government yes. any first the failure begins from the MCS nikech sani wanyalo blame governor mm. but at the end of the day uh, MCS ama nitie gi the hard task yes. eh? apart from oversighting the funds mag uh, county government gintie gi wards gi hmm? to gin monego giwach gi propose uh, the the projects ma gidwaro within the wards nikech kaka mca ka oyiera kawuono within my ward ka nitie shida mar pi mm, nyaka address that matter to the county government eh? within my ward ka nitie sewer- shida mar sewer system nyaka address that matter to the county government eh? so first unyalo unyalo blame governor yes but at the end of the day the bag stop with the sitting the mcs mm? nikech en mca ma nyaka wache niya an area na wantie gi shida mar drainage system

ema iwinjo ka jo one community within uh, uh, kaka lower savana ji nyalo wacho ni ni takataka nitie ndara ang'o nitie ndara but still nitie joma obedo employed wantie gi di- wantie gi directors ma each and every day gi collect revenue from the people eh? each and every day gi, they walk around the, the wards eh? gineno ni ka nitie shida mar drainage gineno ni ka nitie shida ne but they don't address this thing to the government to the local government to the county government koro an gima kwayo ni MCAs they need to do their duties hmm? nyaka ging'e ni oyergi gi jopiny mondo gi represent gi hmm? not only ni dhie- gidhi e city hall mondo gibedi mondo giyud allowances no their main task and their main duty en mondo gidhi uh, with a ground kata ka noseyieri go back to the ground know the problems notice them see how you can address them use the right channel mondo ne kaka jopiny biro kony lakini kik expect ni koro governor biro wuotho ground

To gimomiyo achung' gi ODM en ni because as a youth and gin confident gi jatelowa Right Honorable Raila Amolo Odinga. Tang'e ni kwatiyo kode maber to piny mar Kenya ka weche biro bedo maber. To already asa oro applications ga Yes. Offi- uh, Orange House. I've already done everything that uh, each and every aspirant is uh, regarded to do. Koro weche mag uh, chung'no asetieko te To one we are solid behind Raila Amolo Odinga. Wan kaka vijende wabro wuok mondo agone kura. Nikod geno mane nomination.
E nomination uh, wabiro wabiro bedo gi challenges nikech ng'ene siasa ni ok en kanisa. Mm -hmm. Eh? Nyaka bed gi challenges. Mm -hmm. Lakini at the end of the day anakwayo jopiny ni mondo giyier kiongozi ma ging'e ni ng'ani nyalo konyogi. Kik gidhi yiera yiera e nomination nikech iwacho ni regional balance. Yes. At the end of the day regional balance emomiyo we end up having bad leaders. Eh? lakini kawuono nanyiso jopiny ni mondo giyier kiongozi mm. kik ing'i kabila kik ing'i ni area ni mluya monego kaw kata jakisii monego kaw ging'i ang'e ni to ng'ani en kiongozi manyalo konyo jopiny mondo giyier e nomination mar ODM erokamano nyago oriti ne jopiny kaachiel kod kwero ni mogik ne oganda ma Embakasi Lower Savana gimomiyo onego giyieri e, Evans Oluoch Oduor kaka member of county assembly an Evans Oluoch akwayo joluo Savana mondo ging'e ni an asebedo katimo community work within the, the ward for the last seven years asebedo committed mondo konyo no- jo- jopiny konyo nyithindgi mondo odhi e skul konyo mine mondo ochake biashara moro matin konyo vijende matimo garbage mondo odhi mbele gi tijgi to kawuono akwayo joluo savana because of my policies because of my manifesto Ang'e ni gigi if we implement them because I'm not going to use my mind. Ok adhi tiyo gi pesa, adhi tiyo gi pesa serikal mondo I implement these things. Akwayo gi chuny maler mondo u support kiongozi miluongo ni Evans Oluoch mondo atinu gi chuny maler mondo at least because still antie gi political ambitions ang'e in the next 2022 uh, maybe anyalo dwaro chung' kata mbunge lakini mokwongo nyaka tinu tich mar mca mondo ne tija mondo umbe umor gi tich mondo umiya nafas mondo adhi malo nyasaye ogwedhu agoni wero kamano erokamano ahinya evans oduor oluoch agoni erokamano kuom chopo achiel kachiel e studio odiochieng' ma kawuono ka bende ekwoganda mawuok lowa savana embakasi ombulu margi mondo giyieri kaka mca winjo kacho ni 2022 bende idwa chung' kaka jaod bura makuno Yeah. wakwoni ayo maber ibed kod krismas maber Erokamano. bende kod Yes, okay. ngeronyi maber Erokamano. kakelo tv jafolo mbaka kukumarwach Erokamano.